reach na so i go dey call my brother he no dey answer call. I bring this our sister I've come for una my people my brother my sister let me break this thing come down a little bit my brother my sister I bring this our sister to una this our sister matter to una e dey touching and e dey painful when I watch am last night how some family they are like that some family they are something else some family they are something else some family just be say their daughter e travel out of e travel out that e travel to abroad automatic that their daughter will become slave to them automatic that their daughter go become how to put am they'll start to dey use that their sister or their daughter my people i go like make una lis ten to this video. You buy the phone finish, e never reach a week. Okay, send me where you don do reach. He say the phone don fall for water, na so him pikin take drop the phone for water. Okay, how much for new phone again? He say the phone wey be say cost him now na forty five thousand. Okay, I still send am the forty five thousand naira. Okay, send me where you don do reach. Na so I go dey call my brother, he no dey answer call, he no dey pick call. So I can't tell this thing to my girlfriend, my close friend here. So now I can't say, ah, as far be say your your place not far from my village, make her papa go meet my brother. So I can't say her papa. Papa reach there. He say, say my brother, where where you for meet my brother and where they for the drink. Even gather friends for there. So the man come dey like, ah, come show me your sister land where she for dey do something. My brother say na so I come take carry another person, na whether na na he I come send come, say make he come dey help am dey do something, blah blah blah. Mm, na I say okay, fine. I tried to call my brother since that day, he no pick.

Later later my brother no drop am okay fine okay as far e be say you no do I don forget the money wey be say you chop where you do reach even foundation foundation wey my brother tell me say foundation na seven hundred thousand naira I send my brother the money okay you no still do the foundation where you don you say you don do reach you no even do reach there common foundation wey be say you still like say na seven hundred thousand naira you no fit do am okay give me the the paper of the land. You say na hundred by hundred na you buy. Okay, give me the papers. Go give my mom the papers. You no still give. You say you say na so I dey hold her money. Like which money me wey dey feed you? Which money I come dey owe you? You come dey tell people that one so that make people not too make people not too enter the case. But but later later I come try to involve the police.

I cry but I no still too cry. I just still leave am. I just know say ah even if I wan still do something, money no be my problem. I just need person wey be say e go back me up. Na just that one I just I just be need before. So inside this January I come reason na ah make I buy ticket make I take go back home make I just go visit home as why be say I don try so many times make dem say do something for me dem no do anything for me I no see anything wey be say dem do make I try make I just make I just go visit my parents you get so see their face make I come back I buy tickets finish so just today I come call my sister. I fit call my sister, my sister fit dey say, eh, no come, no do this one, na so they say, ah, no come, no come. Umm I no know say dem dem get reasons wey be say dem for dey say make I no come so today now I come call the other of my sister that one say eh say dem say if I no do something I no build house finish say make I no come I dey try to build house to make sure una dey good place. My people I hope una don hear that those this our sister complain he try to she try to build house for family Then family dey frustrate am. Then she come say okay as far say dem dey frustrate am make she go still see im family back home. She don buy ticket make she take go im mother's land. Dem say make she no come oh, make she no come say dem see the vision for dem. Na im another person tell am say another sister say no oh dem say if you never build house make you no come. Haa! my people abroad abroad mm. e pay me it is well sha yes it is well europe not easy you know some people when they be first person to come abroad

How can a brother, you no know wetin your sister dey pass through for abroad, you no know wetin your sister dey do for abroad, she's try to remove that crown of poverty out of that your that una family, you go dey there dey frustrate her, you still frustrate her, you no still make her do anything oo, make her feel bad oo, okay she come dey try now to go see im family, im love family wen she leave back home, una still open mouth sey with her she no build house, no una una give am money make e wey e go infact una send am come abroad make e go dey pack di money wey una leave for here make e dey pack am give una, den e no come pack di money give una e come be di problem, I no really understand dis kind of broda if e even enter abroad e no answer im parents, dis kind of broda dis im sister struggle to bring am come dis abroad e no do anything. He go say abeg make everybody face the family o. Oh. If e take when we take see, no be problem. But he or she go forget when her sister dey struggle to make sure say make brother come. May he make sure say this poverty may he break the chain. Your sister dey abroad, dey suffer, dey struggle. Na the cream na dey see. Eh, we come use cream take rub join the weather na our skin we come dey eh, blink. They dey make blinky blink blinky. Una say that the person dey suffer. e dey e dey e dey the person dey enjoy the person no dey suffer person give you money make you take buy hundred by hundred because poor family no get house una dey rent haba na which kind of family be this na una dey rent dem say okay make una build house make una dey stay una dey frustrate una sister you mother wey you dey there you father wey you dey there why you no take over those things na quiet na house girl dey abroad na na slave dey abroad wey dey make the money wey dey bring the money come for una

But this your sister enter abroad e go package money say dey build house so that make you and papi make you and daddy make una comot for rent una frustrate the girl life okay no be that one come still dey pain her now she wan come home una no dey miss una sister no be say na document dey hold her she wan come home make e come see the mom make e come see e dad make e come see e siblings as far as say una don see that money Una no even know weda una e dey bring money, una no even know weda una get sister again, na money una know weda una get. As far as say money dey come from Germany, abeg dey there o, if you even die make dem bury you for there, God will never let you die my sister, I feel your pain, I understand, who laugh you, na im self you dey laugh, who say that is good for you, na im self you dey say that is good for, yes many people dey cry my sister, many people dey pass through, na you wey you talk your own come out na im dem hear, who no talk your own come out, um. But you when you try to voice yourself break some family there be something ex your daughter mummy your daughter say wan come see you you say make she not come that is you value house more than your daughter you sure say na you give birth to her daddy your daughter say wan come see you now na say no na reach sure say na love this una daughter abi na reach sure say na una give birth to this una daughter i dey see some family when they go say their daughter wan give marry they go say no you never do this one are you for real Are you guys for real? Just una daughter get opportunity to enter abroad. If e dey Nigeria, no marry. If e dey Nigeria, no face e life. Why some family are something else? If eh, eh, about this abroad just come out, you go dey see them. They will become something else. The one wey dey pay me, some siblings wey dey do like this, if they dey this abroad, na the worst pass. They no even think of home. Some siblings wey dey go dey your neck, dey hold your no- neck like this. If you strong, go say, okay, make they enter. Once they enter, Na dem, their character you go come dey say eeh even when you dey Nigeria wey I dey sustain wey I eeh see eeh you go say eeh abeg oo but she know say na so you take do am wey you still take carry her come carry he come una daughter say e wan come see una una say make she no come good oo my sister my advice goes to you your happiness first thank God say you get pikin if Nigeria dey sweet you Nigeria dey sweet you to go, you wan feel your country, you wan feel the vibe of your country, your parents, your siblings say dem no wan see you, you fit reach Lagos now, haba, you go fit reach Lagos, rent a apartment, live your life there, still buy your ticket come back when family dey say dem no send you, when family dey say dem no need you, if your mummy say he need you, she need you, dem fly your mum from the village come Lagos, una go feel mother and um daughter, then you go flex am, then you go still from there come abroad, Your happiness first. That your brother wey you dey do anything, say opportunity, if opportunity come, you miss am, you don miss am. This your sister, she will, she no go continue to dey carry una load like this. She can, she go fit carry her mother load till the end of her mother's time. She fit carry her father load till the end. You no see una wey una be sister, brother, e get where una sister go push una reach, e go, e go leave una because she still get her life to face. Uhmm, ask me again. She still get her life to face. She no just be like this, she no just remain like this young. As she take dey enter coal now go dey work Twenty years time she no be like that again Fifteen years time she no be like that again Then your sister give you money make you take do something You scatter am You na still dey tell am say make she no come My sister If you dey close to me I go hug you Kiss you Tell you say Your happiness first If you try to do back home Dem frustrate you The one wey you fit do leave it If person laugh you say eii you don do anything let them say na person name. So far you know say you don try you leave the rest for God. May we when we dey this abroad make we no dey too dey disturb ourself mostly dem dey see agent now o agent dey but wetin I go advice you if you really say you wan do something dey gather your money if you don get your money your money don big dem dey buy house when your family don dey frustrate you maybe you still love to remove your mother and your father for rent dem dey buy house Ehen for me if you know say you no still buy the house focus your your life God don already know say you try then na your brother if you even buy the house tomorrow this kind brother no still let you see road he go dey pursue you he go say na family house ah abeg make we leave matter for matter o ahan ahan make we leave matter for matter my sister nobody go laugh you who talk you okoman na dey dey hear who no talk you okoman how many times I tell you na na him eh my people I no play the full record I fit say me I um um drop the full record the video go too long okay if you wear this my sister shoe your happiness first if you are not happy nobody go fit give you that your happiness please embrace yourself embrace yourself with peace happiness joy okay gather your money no dey send money if you wan send money tell them say money wey dem wan take eat No trust anybody for outside o, outsider na dem works pass, I don see a lot when dem go say dey build house wait for me at the end dem go chop the money, no level ok, for me I go tell you say gather your money if you wan do am say you wan involve anybody at least you carry agent then look for lawyer then make the agent sign contract make e give you the bill all those thing go good o But say um me I no too talk my people me I leave una make una see wetin papa mama papa brother sister do this our sister family family una sister wey enter abroad suffer dey o oh, dem dey pass through make una comot for poverty una too una wan dey for poverty make una dey there o oh. my sister face your life.